Xirilo lexi vaseketeri kumbe valandzeri a va ri na xona kumbe va nga na xona i ku va Hlavu the Gupta a kuma munhu wa ku n'wi pfuna eka ku chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the President kumbe ku humelerisa vunanga bya Benny Mayengani the President. Namuntlha hi siku ra makumembirhi tsevu Sunguti lembe ra magidimbirhi makumembirhi nharhu muhumelerisi tlhelo muchayi wa swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the President Hlawu de Gupta u fike a tsala ivi a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vutisa leswaku ri mi nga tsakela leswaku ni tirha na mani vhele ivi a ku young blood eka xivutiso lexi a nga xi vutisa mina hi ku twisisa ka mina ni vona ingaku u lava ku pfuniwa kumbexani ku twa eka vaseketeri leswaku ri va tsakela leswaku ri a tirha na mani eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu eka ku chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the President tanihiloko hi swi tiva leswaku ri vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Benny Mayengani the President va na xikombelo xa leswaku rihlawu the gupta a kumeliwi munhu wa ku n'wi pfuna hi ta tsundzuka leswaku ri se i khalenyana benimanganda president va karhi va tirhisana na Hlawude de Gupta naswona a karhi a tirha na vona a ri yexe a nga ri na munhu wa ku n'wi pfuna. Eka xivutiso lexi Hlawude de Gupta a nga xi vutisa, hi kota ku swi twisisa kahle leswaku ku laveka munhu loyi a ha tsakamaku, munhu loyi a ha ri ku lontsongo, hayi loyi se a nga karhala kumbexana a nga kula. Ndzi twisisa leswaku ri loko munhu a ha ri lowutsongo na miehleketo ya yena a yi se taleriwa hi swilo naswona a nga humelerisa kumbexani ku chaya swilo swa matimba tanihiloko na miehleketo ya yena yi nge se karhala loko hi ta va hi kambile eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo vanhu va vula leswaku ri Hlawu de Gupta a nga tirhisana na Salani the Producer, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Prince Rhangani, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Doctor Joe Shirimani, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Amu Jambatani loyi ku nga tshama ku va na mahungu-ndlela ya leswaku ri hi yena a nga chaya risimu ra Malambani. ra Benny Mayengani the President. Hi ku vona ka mina ni vona ingaku Hlaude Gupta mhaka leyi a nga yi sukeli. Swi nga endleka leswaku ri va tshame hansi va vulavurisana na Benny Mayengani the President leswaku ri u fanekele a kumeliwa munhu wa ku n'wi pfuna ku va a chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the president mina hi ku ya hi mina vanhu lava ni vonaka ingaku va ringanerile leswaku ri va nga tirhisana na Hlaude Gupta ku va va chaya swichayachayani naswona va nga humelerisa vunanga bya matimba swinene i munhu wa ku fana na Salani the producer na munhu wa ku fana na Amu Jambatana hi mhaka ya ku i vanhu lava va nga na vuswikoti swinene loko swi fika eka ku chaya swichayachayana se ni vona ingaku va nga fika va tirhisana kahle kumbe va humelerisa vunanga bya matimba swin'we na hlawu the gupta miehleketo ya vanhu vo tala a yi nge tluriwi hi miehleketo ya munhu wun'we leswi vulaka leswaku ri loko va tirhisana swi ta endla leswaku va humelerisa vunanga lebyi nga na matimba swinene